السلام علیکم ویور کے حال چال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرے سو دوست اب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہو سن تساں دے پے یوٹیوب چینل سلیم کھو کھیلا ویور آج دا ماشاءاللہ پیارا جے ویلاگ کرنے شروع تے خوبصورت جے ویلاگ کرے سو شروع آج دے ویلاگ نال سانو جڑے رہا سو پیارا پیارا محبت دے سو پیاری پیاری سپورٹ کرے سو اور تا دل تو شکر گزار ہیں تواڈے تساں جتنا پیار دیندے پے وے محبت دیندے پے وے تا دل تو شکر گزار ہیں ویڈیو نال جڑے رہا سو ویڈیو سکپ نہ کرے سو تو کو پیارا پیارا خوبصورت جے ویلاگ دکھے سو راندے اج دا ماشاء اللہ پیاری جی جاہ تے کھڑ کے ولاگ کریندے پئے شروع خوبصورت جیاں شہزاد بھائی کیبن تے کھڑے تھے ماشاء اللہ دنیا آمد و رفت اچ ہے دنیا گھمدی پھردی ودی ہے تے اساں اپنا ماشاء اللہ پیارا جیاں ولاگ اسٹارٹ کیتا ہے تے باقی تو سب خیرت خیریت ہے سب دنیا داری دی رحمت ہوے اللہ پاک تندرستیاں دے ہر مسلمان کو ہر دیس پردیس آلے کوں جتھے وی ہووے سب خیر خریت نال ہوون۔ اج دا پیارا جیہا ولاگ اے ہے کہ ویور اج تہاکوں خوبصورت جیہی دنیا ڈکھیسوں خوبصورت جیہا ماحول ڈکھیسوں اساڈے اپنے جتنے وی دوست احباب ہن سب خوبصورت ہن اللہ پاک ہر دی صحت دی ہر دی صحت دی خیر دی بادشاہی فرماوے اور جڑے رہسو ویڈیو سکپ نہ کریسو نوٹیفکیشن آون آلی ہر بیل آئیکن گھنٹی پریس کر چھوڑو کیونکہ تہاکوں خوبصورت جیہا ماحول ڈکھینے۔ اور جڑے رہو ساڑے نال
لو ویور ماشاء اللہ اگاں پہنچے ہیں گیسٹ ہاؤس پیارا جی ہاں جی تھنگنا سا پہلے بھی وینے پیاری پیاری جگہ دے ویڈیو شوٹ کرن آج ماشاء اللہ اتھاں پہنچے ہیں دے دوست پیارے پیارے جانور گھن کے آیا وتے بکریاں چگا ہوں اتھاں اے ایڈ پہلے بھی تو کساں دکھایا آپ دے ویڈیو دے ویچ ویلاگوں دے ویچ تے ماشاء اللہ آج دے ویلاگ دے ویچ دوبارہ والا آگے اساں گئے اگاں ویڈیو شوٹ کرن تے اگاں ماشاءاللہ انہاں سڈ کے تے انہاں جانور والوں کو تے درخت وغیرہ چھنڈوائے ہوئے ہن بڑا پیارا خوبصورت ماحول بنوایا ہویا ہے ول انہاں آکھیا بکرا وغیرہ کو چگا لو اساں والی انہاں آکھیا بکرا وغیرہ چگدیاں پئے اساں آکھیا اپنا پیارا جیک ولاگ بنا گھنوں

اے ماشاءاللہ ویور ڈیدھے پے وے نا اگاں پیارا جے خوبصورت جے ماحول مالٹے دیاں بوٹیاں تے مالٹے لگے بڑے پیارے پیارے اور خوبصورت جے اور انشاءاللہ تاں کو پیارا بھی لوگ لگ سی آج دا خوبصورت جے ہاں پیارے پیارے جانور تے اور خوبصورتی اور گرینری اور ہرا بھرا ماحول بڑا کمال لیول دا تے اور امید کریس پو آج دا بھی لوگ سڑا پسند آ سی خوبصورت جے ہاں جڑے رہا سو سڑے نال محبتہ منڈے سو

ماشاءاللہ ساڑے دوست وی نال ہن بابا بکریاں آلا وی نال ودے بابا اپنا قریبی دوست ہے۔

اج ماشاءاللہ ساکوں انہاں نے بڑیاں پیارے پیارے کرسیاں وی ڈتیاں ہن باون واسطے تے ماشاءاللہ دوست ساڈے کھڑے ہن کھیڈ دے ودے ہن ویڈیو بنڑیندے پئے ہن پکچر سینڈ کیندے پئے ہن سیلفیاں وغیرہ اور ساکوں جانوراں دا ولاگ پیارا لگیا ساکوں اپنا پیارا پیارا سا بکریاں دا ولاگ لے لو۔ کیونکہ اساں دوست احباب وانگوں اپݨے پیارے پیارے خوبصورت۔ دوست ساݙے کھیݙدے پئن دوست ساݙی کرکٹ بال وی کھیݙدے پئن تے اساں ولاگ بݨیندے ودے پیارا پیارا دوستاں دا تے تہاکوں پیارا جیہا خوبصورت جیہا ولاگ تہاکوں پسند آسی اڄ دا ماشاءاللہ اڄ دی لوکیشن بڑی پیاری ہے خوبصورت جیہی لوکیشن ہے ویورز اے جگہ بڑی پیاری ہے اڄ انہاں دی مہربانی ساکوں انہاں کرسیاں ݙتیاں ہن ٻاہوݨ کیتے تاں دل توں شکر گزار ہیں انہاں دا تے باقی ماشاءاللہ خوبصورت جیہا ماحول ہے خوبصورت جیہا ویو ہے۔ بڑا پیارا جیاں اور تہاکوں ولاگ پسند آسی اور انشاء اللہ تعالی تہاکوں ولاگ پسند ہی آسی اور ماشاءاللہ بڑا پیارا جیاں خوبصورت جیاں ویو آندا پیا سورج دا اور ساکوں ڈیو اجازتاں اور اللہ حافظ ویورز۔